Безнең Нурания Хәбировнабыз бүген көндә бик тә мактауларга лаеклы шәхесебез, ханымыбыз. Безнең бүген шушында сөйләнәчәк сүзебез шушы китаплар, әдәбият һәм аны үзебезнең сезнең белән берлектә укытучылар, китапханәчеләр, аны яратучылар, аның шәхесенә, гомумән иҗатына битараф булмаганнар белән берлектә аның язмаларын халыкка таныту безнең максатыбыз шул. Күтәреп йөрмәсен, биеде йөрмәсә, күтәреп йөрмәсен, биеде йөрмәсә. Минаннан шомырып алган шикелле, теге шомырып аласың бит сусаган вакытта, аласың да эчәсең. Шуның кебек Кара әле, теге вакыйга булган, бу вакыйга булган. Ул да минем өчен бик зур, ул алты ел зур тормыш ни булган икән, мәктәбе булган икән. Мин хәзер әйтә алам инде, авылларны бик яхшы беләм мин дип. Бигрәк тә 90 нчы елдан башлап шундый чорлар бит инде алар безнең 90 нчы еллар. Бик гавыр заман. Менә бүгенге көнгә хәтле татар авылын бик яхшы беләм дип саныйм инде үземне. Һәм шушы белгәнемне кайчакта менә Резидә Миннехановна әйтмешли, укыйсың да бер әйбер И, шушы кадәр күчтәк әйбер язып була микәнни? Бу куркыныч бит! Укучыга барып җитсә, бу фикер, бу куркыныч бит дигән әйбер туып куя. Менә ау, язасың икән авыл турында, ул фикерең синең дөрес булырга тиеш, укучыга дөрес булып барып ирешергә тиеш бит. Шушы Нырсы турында, э, Нырсуар, Нырсы җире, Шанлы изгеләр иле, икенчесе йөз ел элек, басылган китаплар. Балалар ташыдылар миңа гомер буе шушы 34-35 ел уку дәверендә э, миңа, минем бик күп җыелды ул. Шушы яктагы авыл тарихлары, риваятьләр, мәзәкләр, бәетләр, менә мин бәетләр китабы чыгару турында хыялланам. Бер ел, бер елмы, ике елга якынмы эшләп, менә шушы Нырсы турында шушы китапны чыгардым инде. Мәсәлән, соңга таба уже сөйләшәбез. Тизрәк җибәр инде, тизрәк җибәр инде, дип теге э, басмага уже анда ки кәгазь кыйбатланадыр име, нәрсәләрдер кыйбатланадыр име. Шуннан мин авыл буйлап йөреп нитәм. Кайбер әйберләрне кешеләрдән тыңлыйсың да, кайтып җылы-җылы язганнарымны хәтерлим әле мин. Бала чактан белгән инде мин әти-әниләребез э, табынып яшәгән аларга ирле хатынлылар булдылар, врачлар. Гаилә булды инде алар, гаилә булып эшләгән участок шифаханәсе дип әйтәбез бит инде хәзер, участок больницасында эшләгән кешеләр. Кара әле, мин болар турында яза алам бит дип, мин алар турында шушы йөрәкнең дүрт кытлы дигән әсәр яздым. Һәм Бу әсәрем менә беренче та икенче тәргеш булды инде. Ул бит уңышка китергән әйбер сине һаман да нитеп тора инде, җилкендереп тора. Э, һәм э, анда инде шалтыраттылар миңа Камил Кәримов э, булып чыкты инде ул. Менә ди шул әсәрегез ди, менә шулай шулай без аны ди бик уңай бәялибез. Наилә минем беләм, что это тере легенда. Сез бит ахырын тере легенда дип бетергәнегез менә. Инде китапның эченә кереп яңадан укый башлаганнан соң Бик кыска китап, әлбәттә, но әмма дә ләкин иштәлеге белән ул бай.